Ka video a ka zohpiaktu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Tu i ka video i rak chim ṭhan ka duhmi cu chungkhar hi ngakchia hna vanram a si maw si lo timi kha. Ngakchia hna vanram ah kan ser awk a si timi chungkhar hi rak chim ta ka duhmi si i ka video hmasa ah khan nu le zeitluk in dah thlacam a herh timi le nu fale nih zeitluk fale nih nulepa upat ding timi kha ka rak chim hmasami ka video hmasa ah khan a rak um i a cheukhat nih cun a zoh zong nan rak zoh cang lai a zoh lomi zong nan rak um ko lai nain uh, hi ka hi ka chim uh, hi video te nan zoh hlan ahhin hi ka chimmi nan zoh hlan ahhin a hmasa ka chimmi ti kha rak ka zoh piak ta hmasat u law macun hi te hi rak ka pe piak te u ti ka rak chim ta ka duh Le hika ah rak rel ta Baibal cacang ka duhmi cu Efesa dal-ruknak a si i a caang linak in ka rel lai i Efesa dal-ruk caang li a cunglei pakhat pahnih hi ka peh ti lai lo. Hihi cu aa tuan deuh ka video ah khan ka rak chim ciami kha a si i Efesa dal-ruk Canglinak ah nu le pa hna nan fale kha an thinhung seh tiin ti hna hlah u. Khrihfa ziaza le cawnpiaknak he tu khan ṭhanter hna u a ti. Baibal Cathiang nih cucu nulepa nih aa nulepa caah a kan pekmi a si i kan rak chim cia bantuk khan nu kan si zongah pa kan si zongah va a ngei lomi kan si rih zongah aa nupi a ngei lomi kan si rih zongah aa fah a nei ciami nutung patung kan si zongah kan rak chim cia bantuk khan aho paoh kan caah a ṭha dihmi a rak si i nikhatkhat ah fa kan ngei te lai nikhatkhat ah fa kan ngei ve te lai. Cacun kan fale nih hin upat awk tlak in kan nun can ziaza ai dawh maw? Innchungkhur khar ah kan biachim holh rel ah upat awk a tlak maw? Uh, zei bantuk in dah kan nun timi kha hika ah hin kanmah le kanmah hi kan rak i chek cio kha a rak haumi thil kha a rak si. Nulepa kan si ruangah fale nih a dihlak tein kan nawl nan zulh ding ti kha cu a hmaan lomi a si. Nulepa nih, nulepa nih fale sinah upat awktlak tein kan nun zong a rak hau ve i cu pinah fale nih an kan upat khawhnak ding ah hin Pathian rak i bochan zong a hau. Fale hi Bawipa sinin kan hmuhmi ro a si timi zong kha a um i Baibal Cathiang chungah kan rak hmuh khawh ṭhanmi kha a rak um. Asinain kan ro an si ruangah khan kan duhduh in kan sik hna, kan velh hna awk zong kha a rak si lo. Kan rak hro hna awk zong a si lo. Hramhram loin na palh tiin sik phung zong a si lo. Na ka daw lo, na kan upat lo, ka bia na ngai lo tiin a hme te a si zongah, a fami te thil a si zongah keimah nawl, kanmah nawl, nu le pa nawl a si dihlak tein rak ti ahcun fale thinlung chungah upat awk kan tlak lo i zeiti in dah upat awk kan tlak lai kan ti si ahcun a pakhatnak chungkhar ahcun Pathian nulpa nih kan rak i bochan a hau. Cupinah fale sinah biachim holh rel tikah fale kha rak ṭihzahnak le upatnak te zong kha rak langhter ve kha a rak hau. Kannih zong nule kan chawnh kan biak hna tikah kan nule an si caah a dihlak tein zeitikhmanh ah fale nih nulepa bia a el dih i pale bia a el dihmi kan um lai lo. Natein nulepa kan si caah a dihlak tein kan bia nan ngeih awk a si, thluachuah nan hmu lai lo timi cu a hmaan ve lo. Hika zongah Baibal Cathiang zong nih a rak timi cu nan fa lakah an thinhung seh tiin ti hna hlah u ti an thinhung hna seh tiin an ngeihchia hna seh kan nawl a si an kan zulh awk a si an duh lo zong ah nulepa bia cu an ngaih hrimhrim awk a si timi hi cu a hmaan lomi a si Baibal cathiang zong nih a duh lo i fale thinhunter kha a rak duh lo i fale kha rak upat ve zong a rak hau fale le nulepa karlak ah hin upatnak a rak um a hau ti kha hika ah rak chim ta ka duhmi a si Khrihfa ziaza le cawnpiaknak tu he ṭhanter hna u a ti i Khrihfa ziaza le cawnpiaknak tu he ṭhanter ding a si ahcun nulepa kha Khrihfa ziaza in kan ṭhan hmasat a hau i kan rak cawn hmasat a hau. Chungkhar ahhin dawtnak remnak um seh ti kan duh ahcun nulepa hi kan rak biapi. Nulepa lawng in a za lo i Khrihfabu zong a rak hau. Hawi sin kan tlon len tikah ka fa nih a ka upat lo, ka fa nih A ka daw lo. Ka fa nih cuticun a ka tuah lo. Cuticun a ka ti lo. Kan ti peng i fale chiatnak le fale ṭhatlonak, ka fale san an tlai lo kan ti peng ahcun fale thinlung a zor i fale thinlung ah hma a ngeihter i fale an ṭhangcho kho lo timi kha rak chim ta ka duh. Pakhatnak ah, tahchunhnak ah kan fale nih thil pakhat an kan tuahpiak tikah ai ka fa kai lawm, ka fa na ṭhawng Pathian nih thluachuahnak in pe seh timi kha fale thinlung ah zei bantuk in dah rian a ṭuan lai timi tu kha hika ah hin nulepa nih hin ruat ve hna usih law fale thazaang pek le fale zeitluk in dah nulepa nih upat awktlak in kan um a hau timi te ka rak chim ta ka duhmi si cun fale hi Pathian nih a kan pekmi ro an si ti i ro Ro sunglawi an si caah a zohkhenh zia thiam a hau. Pathian nih a kan pekmi si caah Pathian sinah ap ṭhan a hau. Pathian sinah thlacamnak hei bawmh hal in nu le pa ṭha kan si khawhnak ding ah khan thlacam in bawmh rak a rak hau. Bawmh hal in thlacam au hna usih ti kha ka rak duh. A hmasa ka video ah khan ka rak chimmi chung ah khan nu le thla a cammi le pa le thla a cammi cu Pathian a ṭihmi cu an fale kha hruaitu ṭha ah minthang ah an i chuah dih ti kha Baibal Cathiang ah khan kan rak hmuh i kan rak chim cangmi kha a si. Cucun hika ah hin Baibal Cathiang zong nih nulepa hi ṭuanvo lianpi a kan pek. An thinhunter le fale ṭihzah lo tuk in, fale upat lo tuk in chawnh le biak kha nulepa nih kan tuah awk rak si lo i fale nih upat awktlak loin kan nuncan kan ziaza kan biachim holh rel, kan ṭhut kan to, kan hawile sinah kan fale nuncan ziaza kan chim tik zongah cucu a rak biapi ngaingai vemi kha fale upat awk tlak in kan nuncan kan ziaza kha kan rak i remh ve a hau timi te kha ka rak chim ta duhmi a si. Le chim ṭhan ka duhmi cu caṭialtu pakhat nih ca a ṭialmi cu hika ahhin chungkhar cu ngakchia hna caah umnak a nuamhnak biknak hmun a si awk a si ti chungkhar hi kan i nuamhnak hmun le ngakchia hna nih nuam tein khua kan sak i ti le rawl kan ei khawhnak hmun a rak si a hau. Cu din in cun nulepa a biapi tuk nulepa zeitluk in dah kan biapi timi kha hika ah hin caṭialtu nih hin a rak langhter ṭhanmi kha a si. Blikraham nih innchungkhar cu ngakchia hna caah umnak nuam dawtnak le zalonnak a umnak hmun siseh a rak ti i zalonnak innchungkhar kar ah ngakchia nih zalonnak kan hmu ve maw? Nulepa nih a si khawh chungin kan i zuam maw? Zalong tein an ṭhu an dir maw? Nulepa nih ngakchia hi zeibantuk thinlung dah an put, zeibantuk in dah an ṭhan timi cu nulepa nih a thei cemmi kan si i cu ruangah cun hika ah Bilik raham zong nih hin zalong tein ngakchia hi ṭhanter i nuam tein an ṭhan awk a si a rak ti ve. Ngakchia a lengvakmi a ṭah tikah a panhmi cu chungkhar a si i a hmasa cem ah chungkhar a panh. A vak i a ṭah tikah, a ngaih a chiat tikah, ai nuamh lo tikah, a thinlung a zawt tikah a chimnak hmasa cemmi cu a nu le a pa le a chungkhar a u le nau sinah a si. Midangpi sinah a chim bal lo. Ka nu sinah a chim, a pa sinah a chim, a chungkhar a unaule sinah ngaihchiatnak kong a chim. Cucu hika zongah catialtu nih hin a rak langhter ṭhanmi kha a si. Pathian dah ti lo minung hnangamnak a pe khotu bik cu chungkhar a si. Pathian Pathian tel loin vawlei ah chungkhar nih hin hnangamnak kan pek kho bik timi zong kha a rak um ṭhan i mi vialte nih nuam te le lawm tein nun hi an duh cio. Sihmanhsehlaw cucu chungkhar kip nih a ngah lo i a si kho lo. Cu ruangah cun mithmai ṭha hmuh kan duh cio. Nulepa nih mithmai ṭha hmuh kan duh. Fale zong nih innchungkhur karah mithmai ṭha hmuh kha kan duh ve. Chungkhar ah i lawm hna seh ti hi saduhthah cio mi cu a rak si ngaingai. Saduh an rak that cio ko taktak in kanmah cio zong innchungkhur khar ah nuam tein ṭhang usih. Tiin innchungkhur khar ah i lawm usih ti le rawl hmunkhat ah ei usih, ṭhang usih ti kan duh ahcun pakhat le pakhat rak i rak i upat. Nu le pa zong rak i upat thiam kan hau. Fale zong kha nulepa nih rak upat thiam ve kan haunak caan kha tampi a um i cu ahcun nulepa nih khan fale cu upat awk an si lo. Kanmah tu hi upat awk kan si an ti a si ahcun kha vialte zong kha a tam deuh ahcun nulepa zong hi palhnak tampi a rak um kho ve ti ka rak chimta ka duhmi a si. Vanram bantuk ser khawh a si lo i chungkhar ah hin chungkhar tampi ahcun vanram bantukin ser khawh a si lo. Asinain belte in chungkhar nuan cu ser khawh cu a si ve. Asinain belte in Pathian tel lo le Thiang Thlarau tel lo le Jesuh Khrih tel loin mah tein kan chungkhar nuam tein kan ser lai ka ṭhawnnak le ka thazaang ka fimnak in tiin cun a ngah lomi a si i chungkhar hi nuamh duh ruangah phaisa tampi in thil tampi an cawk i an kawl, an hawl. Sihmanhsehlaw phaisa nih chungkhar hi a nuamhter taktak kho lo i cu i chungkhar a nuamhter taktak tu cu dawtnak, pakhat le pakhat i theihthiamnak, nulepa nih fale upatnak te kha rak um ve a hau. Le hramhram in lawmhter le hramhram in uh, nawl zulhter kha a phung a si lo. Hika ah hin catialtu zong nih hin hramhram zong in chungkhar kha Nawl fale kha a zulhter lo i a lawmhter mi kha a uar tuk in a ṭialmi kha a si lo. Chungkhar ah kan fale hnangam khawh lo le nuamh khawh lo cu vanchia taktak khi a rak si. Chungkhar vanchiat, nulepa vanchiat, kan innchungkhar kar ah kan fale an i lawmh lo a si ahcun nulepa kan chambaunak a rak si i zeitluk in dah Pathian kan i bochan lai timi a langhnak zong kha hika ah hin catialtu nih hin fakpi in a rak ṭial i uar ngaiin a rak ṭialmi zong kha kan hmuh ko ṭhanmi kha a rak um ve. Bawipa nih a ven lomi pum kan si sual maw? Pathian nih a ven lomi innchungkhur khar kan si sual maw? timi hi ruat ṭi hna u si ti kha ka duh. Kan pum hi Pathian nih a ven lo ahcun san a tlai lo i chungkhar zong san a tlai lo i chungkhar dirhnak ah Pathian vennak, Pathian umpinak tal loin chungkhar a tling kho lo. Santlai lo le thetse thetse cungah in a sakmi bantuk khi kan lo ko lai. A ruang cu thetse cungah in kan sak ahcun a fek kho lo i a, a tlu colh lengmang. A lei a fek lo. Cu ruangah Pathian nih a venmi pum kan si a hau i Pathian nih A venmi innchungkhar khar, a umpimi innchungkhar khar kan rak si a hau. Cu i innchungkhar khar Pathian nih a venmi le a umpimi innchungkhar khar kan si khawhnak ding ahcun thlacam a rak hau i nulepa fak piin thlacam zong a rak hau i nulepa nih fale upat thiam zong kha a rak hau ve chungkhar nuam ser khawhnak ding ahcun timi kha rak chim ta ka duhmi si. Bawipa nih inn cu a sak lo ahcun a satu hna rianṭuannak cu santlai lo a si ti sa, za le kul le sarih a hme pakhatnak ah kan hmuh khawh. Vawlei fimnak le rumnak dawtnak hna nih hin Jesuh Khrih tal loin chungkhar nuam a ser kho lo i chungkhar vanram zong a ser kho lo. Jesuh Khrih a tel lo caah Cheukhat chungkhar cu hell ram fate khi kan rak lo tawn. A ruang cu chungkhar ahhin i siknak a tam, i elnak a tam. Nulepa an i el tikah fale kan thinlung a zaw i a dam kho ti lo i an i si sual hnga maw, an i il sual hnga maw tiin lungphang in, thinphang le thinlung i domh in khua kan sa tawn timi te kha hika ahhin catialtu nih hin a rak langhter ve i Pathian bia in chungkhar hi kan rak ser a hau i an nulepa hi Pathian bia in kan rak ṭhan hmasat a hau timi zong kha hika ah hin a rak ṭialmi te kha kan hmuh khawhmi kha a rak um ṭhan. Le chungkhar ah hin nulepa hi kan rak biapi tuk fale upatzia le fale ṭihzah le nuncan ziaza dawh fale hmai ah kan rak cawlcangh i Pathian bochan bu tein kan rak nun zong kha a rak hau ve. Ka fa a si caah kan nawl an kan zulh awk a si. Kan fa a si caah kan duhning in an nun awk a si. Nulepa pei kan si cu kan in hrin hna, kan duhning in nan nun awk a si, nan ti. Nan, kan ti i nan ti cio a si ahcun a hmaan ko lai nain fale nih upat awk tlak lo tiangin biachim holh rel hi tampi a um tikah hin nulepa hi kan biachim holh rel tikah upat awk kan tlak maw? Fale nih upat ding in zeibantuk in dah kan nun can lai? Pathian i bochan in chungkhar kan ser lai i thlacamnak hi nulpa kan ṭen i chungkhar kan dirh a si a si ahcun kan innchungkhur khar hi chungkhar vanram kan ser khawh lai timi te kha hika ah hin ka rak chim duhmi kha a si. Le pakhat chimta ka rak duhmi pakhat cu atu chan ahcun fale hi chawleva in kan bawmh kan chanh hna. kan ti. Nu le pa nih kan bawm ṭhan ve hna seh kan ti. Kan bawmh ṭhan khawh lo hna tikah nu le pa an thin a hang i nangmah ruangah a si i nangmah khatiang ka rak in cawm, ka rak in zohkhenh. kan rak in cawm hna, kan rak in zohkhenh hna ruangah kan si a fak nan ti a si ahcun nu le pa lei in cun a hmaan ngaimi a lo nain fale thinlung ahcun tampi a rak zaw i kan fale ngeih kan chiatter i fale sinah bia kan chim tikah lungfak lo tein fale upat awktlak tein kan nun zong a rak hau i fale kha fale zong nih hin nulepa cawm le zohkhenh hi an thinlung in a khat i an thinlung ah an duhmi a si ve an i sehchihmi zong a si ve asinain anmah le an phak khawh tawk cio in zei bantuk in dah nulepa kan zohkhenh khawh lai zei bantuk in dah nulepa kan cawm khawh lai timi khua an ruat ve nain nulepa nih aa an fale an cut an zat deuh hlan i an i manh deuh hlan vak ah fak tuk in aa rak ti le fak tuk in nan kan cawm kho lo nan kan zohkhenh kho lo timi zong kha hika ah hin nulepa lei in cun a hmaanmi a lo nain fale lei in cun a rak hmaan deuh ve lo zong a si kho a ruang cu fale thinlung nan fahter ahcun nulepa upat awk kan rak tlak lo i nulepa sinin zohchunh awk tlak fale nih tuanbia ṭha an rak ṭial kho ve lo. Cu ruang ahcun nulepa Pathian inn kan rak ṭhan a hau i Khrihfabu in kan rak ṭhan a hau. Nulepa lungkhat tein dir a hau i nu nih pa upat upatnak zong kha langhter venak a rak hau i fale hmaika ah tampi in nulepa i sik le i cah zong ah hin fale nih upat khawh a rak si lo i fale tam tuk in a herh lo ah thil hmete a si zong ah sik, hro, el ti bantuk kha a phung le a caan a si ti lo i cu ruang ahcun nulepa nih hin fale zei bantuk in dah an kan upat khawh lai timi te kha hika ah hin tawi tein ka rak langhter duhmi kha a rak si. Ka video a ka zohpiaktu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka nei.